Mr. Vincent Tart, Dr. Paul Paċ, Dr. Fabri, uffiċjali oħra ta' dipartimenti eh, tal-ambjent, iġveru, dipartiment tal-edukazzjoni, uffiċjali oħra fil-servizz pubbliku, Lilkom għalliema u LSAs u lilkom għeżież żgħażagħ. Din hija avveniment annwali għalija li nkun qed nistenna b'ħafna ħerqa. Għaliex minn sena l-oħra naraw kambjamenti u tibdil mill-aqwa u imma mhumiex kambjamenti sempliċiment għaliex xi ħadd ikun ħa r-raba' flag jew inkella xi ħadd ikun ħa jieħu l-ewwel flag. Irridu nħarsu ħafna iktar 'il bogħod. għal dal-kambjamenti mill-aqwa li qed iseħħu bis-saħħa ta' Ekoskola u n-Nature Trust Malta. Intkom, għeżież żgħażagħ, qed tkunu attivisti biex tbiddlu kultura, biex tibnu kultura ta' paċi pożittiva fostna, marbuta ma' ġustizzja ambjentali li hija parti intrinsika minn dik li hija ġustizzja soċjali. u biex tibnu kultura favur drittijiet ambjentali li huma parti intrinsiċi mill-drittijiet umani. U allura jiena nħares lejkom bħala attivisti. Attivisti ta' paċi pożittiva bid-diversità sħiħa tagħha Biex pajjiżna jkollu komunitajiet iktar reżiljenti għax ikollu iktar attivisti b'saħħithom, attivisti ta' valur, kollaboraturi fix-xogħol kbir li pajjiżna jkun qed jagħmel. Biex għada jekk Alla jrid ikollna pajjiż li jkollu mexxejja, għaliex għada se tkunu l-mexxejja ta' pajjiżna li tkunu tafu f'liema direzzjoni tridu tiħduna. U qed ngħid tridu tiħduna għax aħna nkunu anzjani. Imma mbagħad irridu nħallu f'idejkom biex tmexxu. Mister Attar smajnih jgħid li Ecoskola llum hija parti minn network internazzjonali li huwa rikonoxxut saħansitra mill-UNESCO, mill-Ġnus Magħquda. Imma rrid ngħidilkom ukoll li bix-xogħol li qegħdin tagħmlu qed tindirizzaw, flimkien m'oħrajn imferrxin fid-dinja, dak li l-mexxejja tad-dinja fl-2015 iddeċiedew li jiftehmu dwaru. jiġifieri l-Aġenda 2030, fejn intrabtu l-mexxija tad-dinja b'din l-Aġenda 2030 bi sbatax il-mira għall-iżvilupp sostenibbli u b'169 target li nagħmlu dinja aħjar. U minn dak li smajt illum,

U meta nħares hekk mad-daqqa t'għajn nara qisu sitt miri hekk li qegħdin tolqtu minn sbatax, jiġifieri qed tingħaqdu mal-kumplament tad-dinja u qed taħdmu favur din l-aġenda għall-iżvilupp sostenibbli ta' għall-2030. U allura qed ngħidulkom dan għax irridkom tħossukom kburin. Aħna kburin ħafna bikom. Kburin għax qed inħarsu lejkom u naraw attivisti ta' valur, attivisti biex tibnu dil-kultura ta' paċi pożittiva li tħaddnu fiha din il-ġustizzja ambjentali, li tħaddnu fiha dawn id-drittijiet ambjentali, ħalli tassew inkunu qegħdin b'ħidmietna inwettqu l-ġustizzja soċjali imma wkoll inkunu qed inkomplu nippromovu u nsaħħu d-drittijiet umani. U allura ħa nsemmihom hekk malajr malajr. Pereżempju, mira numru sitta, li titkellem dwar ilma nadif, il-mira numru seba' li titkellem dwar l-enerġija, il-mira numru ħdax li titkellem dwar bliet aktar inklussivi, il-mira tlettax li titkellem imbagħad fuq it-tibdil tal-klima, il-mira erbatax li qed titkellem fuq l-ibħra u l-preservazzjoni tal-ibħra tagħna. U l-mira ħmistax, il-preservazzjoni tal-ħajja fuq l-art. U allura jiena tassew meta nkun qiegħda nqassam il-flags li jnewwluli u ċ-ċertifikati, nibda nħoss dil-vibe ta' enerġija fiż-żgħażagħ tagħna. Imma mhux b'inqas, naħseb kemm Vince u kemm Paul jaqblu miegħi, dil-vibe ta' enerġija qawwija pożittiva tal-għalliema u tal-LSAs fl-iskejjel. U allura lilkom għeżież għalliema u LSAs nirrid ngħidilkom u naturalment il-kapijiet tal-iskejjel u dawk kollha li jagħmlu l-iskola, rrid nagħtikom ħajr minn qalbi li qed tkunu gwida mill-aqwa għal dawn l-attivisti tagħna llum imma biex ikunu l-mexxejja tassew validi ta' għada f'pajjiżna. Il-ġid kbir li qegħdin tagħmlu b'ħidmietkom u rrid nagħtikom ħajr minn qalbi f'isem il-Maltin u l-Għawdxin kollha. U lilkom għeżież żgħażagħ, komplu kunu ta' eżempju, komplu mexxu l-kelma. Waħda miż-żgħażagħ li kellna hawnhekk waqt li kienu qed janimaw l-avveniment tagħna llum qalet li mexxejna l-kelma kemm stajna mal-familji tagħna. Nixtieq inħeġġiġkom biex mhux biss mal-familji tmexxu l-kelma, li rridu naħdmu għal żvilupp li jkun sostenibbli tassew, li rridu naħdmu biex inħarsu l-ambjent tagħna, li rridu naħdmu biex ikollna tassew ġustizzja soċjali, li jrid ikollna tassew imħabba lejn id-drittijiet universali umani. Nixtieqkom mexxu l-kelma ma' sħabkom, mhux biss ġewwa l-iskola imma wkoll barra l-iskola fil-komunitajiet tagħkom. Ħalli Malta tagħna tkun dik Malta li tassew tagħtikom futur, li lilna tagħtina sens ta' kburija li naraw lil da' pajjiżna li tant inħobbu miexi tassew 'l quddiem biex jagħtikom futur mill-aqwa. Ħalli Malta tagħna tibqa' dak il-mudell li tant nixtiequ li jkun, mudell f'nofs il-Mediterran, mhux għar-reġjun tagħna biss u mhux għall-Ewropa biss, imma rridu li nkunu mudell għad-dinja kollha. U jiena nħares lejkom u għandi din it-tama u dan il-ferħ f'qalbi li tassew din Malta tagħna ħa tkun dan il-mudell li fuqu jimxi ħaddieħor. Nirringrazzjakom u nawguralkom.